Ine şu komentariýa näme diýip jogap berjek. Ejeňden sorap gör şol köp münen maşyna. Eý çurban. Pidyr. Gutaran. Musor. Sen meň ejemi tanaýaňmy? Hümm. Birinji bilen-ä meň ejem ýok. Sen nesip bolsa o dünýä ýanyna baryp çyk sorarsyň ony. Bolýamy? Ýöne sen gidip ejeňden sorap gör, Eje, meni haýsy oýnaşymdan dogurdyň sen nidäni? Sebäbi sen halal ene-atadan bolan bolsaň, sen bular ýaly zat ýazmazdyň. Haram bolanyň üçin ýazýaň-da şony. Diýmek, ejeň seni bir oýnaşyndan-a dogrupdyr. Oturan musor. Pituh ýebannyý. Bütin aýallaryň çözübilmedik uly problemasy, Ärlerine aýtsa, özüň bilýäň diýe, joralaryndan sorasa, özümem bilemok näme etjegimi diýe, şuň ýaly ulakan problema näme? Daže bu problemany professorlaram çözübilmändir. Bu problema näme diýip oýlaýyňyz sizçe? Hany men aýtmakam siz kommentariýa ýazyp ýetişiň. Iň uly problemasy aýallaryň.

Bütin aýallaň problemasy bu gün giçlige näme nahar bişirmeli. Ana şu ulakan problema size dogrymy aýtsam. Gerek bor iruiç bilik goýşuny synlap seň kakaňa hormat goýşuňy seniň kimligiňe baha keserler hormatlarlar ýada yza teserler bil kakaň aňyrsy seňem aňryňdyr Gaňyrlyp bakmagyn, kakaň Taňryňdyr. Öwren sen kakaňa hoş söz diýmäni, Kakasyn horlanyň bolmaz imany. Erk edýänem bolsaň zemin-asmana, Borçlusyň sen oňa gulak asmana. Ýazyklymyň ýa akmyň, onuň kowumysyň, Ataň-a agtygy, kakaň oglusyň. Kakaň her aýdany kanun, hökümdir. Çagalaryň şahaň, kakaň, köküňdir. Goý sen dostlaňdan wara ynanaýda gaty erbet ýadadym. Esasanam şo dostuň kim ady Alihanmy? Şona iň halamaýarym şo şony ýaman halamak jynym alanokda. Näme üçin aýaýym näme boldy Alihan meň iň ýakyn dostum Alihan näme etdi? Ýaman bir hili alawçym ýalançym şonuň Kim ýalançy? Alihan şo Alihanyň urun etýändirse. Alyhan ýalançymy? Hawa. Iň gowy görýän dostuma beý diýmäýin. Jaň et. Kime? Aýhan getir telefonyňy getir. Alsana bärik jaň edeýin. Näme diýjek? Bilerin özüm. Meň dostum hiç şa ýalan sözlemeýär. Gürlemän dur.

Köke nirde? Agşam seň ýaňa gitdi, agşam öýedem gelmedi. Deme sestrýonka, bä deme, beň ýanymda şu adam. Ol agşam neme, toý bezege gitdik-de, bar onsoň irden zatlar taýynlatdan emma deme işledik biz. Agşam meň ýa şu adam meň ýanymda. Hä, şu wagtam ýanyňdamy? Hä, anana bir mnt ber, sesini eşitdir maňa. Sesini, sesini eşitdik. Neme, genji agşama aýdýana, toý bezegde bolduk. Onuň zatdan taýynyp gijeräk neme etdikde, onuň ol irdene çenli başda işletdi. Ýatdy, şu wagt çyk geçip ýatyp durşuda, uklap ýatyr şu wagt. Hä, ýatyrmy? Ýatanam bolsa tudur. Häzir ýalançdygyny men häzir subut edip görkezjek. Men ýanynda dur, aga sen nirden gözläp ber. Bolýa. Köke, kökem, kökem. Köke, köke, men genejem sorýa sen köke. Köke genejem gepleşjek diýä köke. Aa, aýym özüm aýlar men şu wagt ýa dograk bir azajyk. Hä, ýatyrdyňmy aşkym? Bor, bolýar, ýatyber. Taban ýatypdyr. Gördüň däm dostuň ýalançdygyny. Ýalan. Dostuň näle bolsa sen hem şon ýaly ýigidi dostundan tana däýsin. Iki tanak bolup Allah üçin alajak bolýaňyzmy? Ýa ol ýalan sözden näler? Belki men arkamy aljak bolup edendir, aýym. Dostum da yok. Gaýdyp gatnaşaňok şu dostuň bilen. E bol ya wapşe adam sen telefon versene bir mi? Ejesi jaň edip göreli. O ne alek Aşkym men aşkym ýadapdyr. Ali hanyň ýanynda işläpdir, bileje dosty bilen aýlanypdyr. Ýör aşkym. Esasy çaga bir zada gatnaşjak bolsaňyz söýgi döretmeli. Şu zat saňa näme üçin gerek, geljekde näme berer. Şo motiwasiýa bolsa, mugallymam gabat gelse şo çaga şo taýda okaýa. Ýöne on ýyl aglap gatnamazlygy üçin belki ejesi gürleşen bol sene balajygym sen gatnaýaň netijende şunýalak zat bolýa. Sende kän boş wagt bar. Sen boş wagty joraňlara gidip lagam çalyp bilersiň, makiýažam edip bilersiň. Ýöne ýygnanyşyp bir zadam edip bilersiň, prosta öýde ýutubam görüp bilersiň. Ýöne gel şol wagtyňy iň gymmatly zat wagt şeýle dämi soradyp bilemzok. Şu seminary sagat dörde täzeden ýaşap bilemzok. Şonuň üçin iň gymmatly zat wagtyň, menem wagtyňy dogry zatlar saňa geljekde ulanjak instrumentler bile doldurmagyňy isleýän diýip motiwasiýa berýäňiz. oda ýeterlik däl motiwasiýa bir bir günlik spiçka ýanýar ertir ýok höwesi onuň ýöne aýdyp durmazlyk üçin disciplina düzýär. Biri sekizinji klas biri onunjy klas ýene biri on ikinji klas çagalar gije sagat dokuz ondan soň howlyň daşyna çykyp goňşusynyň ýa gapdal goňşusynyň howlusynyň agzyna geçip Çigit çigitleýärler, gazly suw içýärler, aý her hiljek keksdir kökeleri iýýärler we şoň gaplaryny iň soňunda pakede düwýärler-de goňşusynyň howlusynda goýup gaýtýarlar. Ertesi muny görýän goňşy öý eýesi, aý gözüm bilen tutmadym men plany edendir diýip bilemok diýýär-de bolýa diýýär-de ýaňky hapany alýar-da musura atýar. Soň bir gün ýaňky gapdal goňşyň ogly daşarda haşal otlary çapyp aýbir öýüniň töweregini tämizleýärde, ho goňşusy bilen şeýle paýlaşýan araçäkdäki oty çapýarda muny goňşusynyň howlusyna tarap oklaýarda. Goňşy muny görýärde, Oglum, bul edýäniň gelşiksiz. Hany hol çapan otlaňňam jemläp üýşürişdirdiňä bir ýerde, bularam Alla syrişdirip üýşür-dä diýýär. Diýýäňmem diýenok, eşitmediksireýärde howlusynyň içine girip gitýär. Diýýär. Indi size şeýleräk sorag, öýüň içinde bolup geçýän ýagdaýda ýaňky çagaň mekdepdäki mugallymlary onuň terbiýeçiligine nähili goşant goşup biler? Şu mesele ýüze çykmaz ýaly nähili iş geçirip biler? Jopsuklan. Şu käwagt şeýle bolýar, gelin edinýäňiz welin, toýda eliňize şeýdip mikrofon alýaňyzda, bu meň gelnim däl indi, bu meň gyzym diýýäňiz. Onnoň bir Bolmawörsün ol, iki-üç aýdan aýrylyşýaram welin, şonça-da meni öňňe getirip diýesiň gelýä-dä, Hana seň gyzyň-da diýip. Näme üçin gyzyňy gidirdiň diýip. Gerekkä şo huýpulýotstwa. Gelniňmi gelniň. O-da seň gaýnyňmy gaýnyň. Ejeň däl ol, gaýnyň. Ol-a ejäň ýerini tutmaz, o-da gyzyň ýerini tutmaz. Başda bir-biriňizi tanaňzok, bir öýde ýaşaňzok, gyzym-de, gyzym, soňam tanap urýar. Itde pişik bolýaňyz gerekgä ajy ýöne hakykat gerek ýerine bir biriňizi sylameli boldy galan huýplotsyzlar bärde geregi ýok o meň gyzym gelnim däl oňada özüňizi ejeňi ejesi ýalak gördürjek bolýaňyz görmeýä o ejesi ýaly ejäň ýerini tutjak ýok ýöne sylameli gerek ýerine boldy.